Wn i'n ôl at y geiriau yma, nath ni aganu a gobeithio bod ni'n wedi ymuno i mewn a, yn swynol iawn a'n gilydd. Falle bod ambell un o'n chi yn canu llinell alto neu descant. Gweddi, ar i ddew agor ein llygaid i weled yr Iesu, i mestyn a'i gyffwrdd a dweud i ni ei garu, agor ein clistiau a dysg i ni wrando, agor ein calon i nabod yr Iesu. A gen ni'r uh, y fantais neu'r fendith yn, yn y Gymraeg yn does bod gen ni'r gair gwybod ac adnabod. A mae yna lawer iawn o wahaniaeth rhwngthyn nhw'n does, a'r weddi yn syml ar y diwedd yma, nid i ni wybod am neu gwybod pwy ac ati ydy'r Iesu, ond dysg i ni wrando agor ein calon i nabod yr Iesu. A dwi eisiau ceisio dangos yn y stori heddiw yma sydd gennym ni, um, pam bod hynny'n bwysig a sut mae nabod Iesu yn wahanol uh, i wybod amdano. A dyna oedd profiad Job ynde. Uh, mae e wedi mynd drwy'r felin, wedi cael amser caled tu hwnt. a'i gyffes o ar diwedd wedi i Dduw eistedd o lawr a dangos iddo a deud wrtho pwy y go iawn oedd o, mae o'n cyffesu fel hyn, gwn dy fod yn gallu gwneud popeth, ac nad oes dim yn amhosibl i ti. Dyma'r hanes. Mae'n cynnig ni nid y mewn ddo, eich atgoffa chi o'r neges wythnos diwetha, Yn cofio iechau y claf o'r parlys. Wel, byw welson ni yn y stori hwnnw fod maddeuant yn deillio o bwy ydy Iesu, hynny yw, fod wedi dangos i awdurdod i fadde pechode ar y ddeiar, prawf i fod yn fab dyn. A'r dyrfa ar ddiwedd yr hanes yn cydnabod trwy syndod a rhyfeddu at yr hyn roedd Dyw yn ei wneud yn ei plith. Er y datguddiad yma yn yr wyrth ac yn y dysgeidiaeth, doedd yna ddim rhyw rithr i ofyn am faddeuant ganddo, na, na oedd. Da chi wedi sylwi ar hynny? Reit ar gychwyn yr efengyl mae Iesu'n datgan fod ganddo'r hawl a'r awdurdod i fadde, ond dim ond yr un claf yma sydd yn manteisio ar y cyfle, yn codi a'n cymryd i fatras a cherdded. A be welwn ni yma ydy fod yna gamau ar lwybr ffydd. Dydy moment o ddatguddiad ddim yr un peth a ffydd achubol. Dydy cael rhyw, ah, rhyw eureka moment o sylwi pwy ydy Iesu ddim yr un peth am bod ni'n ymddiried yno ac yn credu yno'n llwyr. A dyna welwn ni yn y stori yma rwan. Uh, Mae'r efengil yma yn, y stori yma yn efengil Mathew yn, yn dilyn ar hanes carcharu a lladd a Iwan Fedyddiwr. A mi roedd bobl wedi rhoi gobaith ar un wedd yn, yn Iwan yn doedden. Mae'n dangos y ffordd oedd Iwan i'r Iesu, nid y fo oedd yr un. A da ni'n gweld yma rwan bod Mathew yn tanlinellu hynny gyda stori fydda falle wedi fod yn fwy arwydd y cad naturiol i'r iddewon ar y pryd nag ydi o i ni y, y pellter amser yma i ffwr o ddiwrtho. Mae Iesu'n clywed yn newydd am Iwan ac yn mynd oddi yno mewn lle unig o'r neilltu. mae, dwi wrth fy modd fel mae o hyn yn, yn marc yn y Saesneg, come ye apart and rest a while. Uh, mae o eisiau rhyw mynd a'i ddisgyblion o'r neilltu i encilio. Bron bod o, yw awgrym ydy bod o'n tynnu nhw i ddarnau er mwyn rhoi nhw nôl at ei gilydd. A dyma'r tyrfaoedd yn de yn ei ddilyn o dros y tir o'r trefi. A dwi eisiau chi sylwi ar yr, yr ymadrodd yma rwan. gwelodd Iesu y dyrfa fawr, a thosturiodd wrthynt. A'r gair groeg yn fanno, un o'n hoff eiriau i yn y groeg, um, wel, ychydig dwi'n gwybod, splanctha, splanctha. Uh, a beth yw hwnnw, di rhyw uh, bol yn troi drosodd tu mewn, uh, rhyw ymysgaroedd fydda'r hen gyfeithiad yn dweud am bethau fel hyn. Mae Iesu yn nymder i fod yn tosturio wrth y dyrfa yma, reit oddi mewn, mae o'n teimlo dros nhw, a mae'n iachau eu cleifion ac yn ei dysgu nhw, de, fel bod y nos yn dod yn bron yn ddiar a wybod iddyn nhw yn sydyn, ynde. Mae'r lle yma'n unig, meddai, mae eisiau sy'n hwyr, mae eisiau gollwng y tyrfaoedd. Wel, dyna mae'r disgyblion yn ddeud. a mae Iesu'n rhoi yr her yma iddyn nhw. Nid oes rhaid iddynt fynd ymaith. Rhowch chwi rhywbeth i fwyta iddynt. Waw, na chi neidio mewn yn y pen ddofn bod yn disgybl i Iesu, ynddo? Mae Iesu wedi dangos ei awdurdod, mae wedi dangos pwy ydi o. Rwan, disgyblion, da chi'n dall pwy ydw i? Da chi'n medru mentro ar y ffydd sydd gennych chi yna i? Rhowch chi rhywbeth i fwyta iddyn nhw. Ond wrth gwrs, tydy'r ymwybyddiaeth o bwy ydy Iesu ddim wedi treiddio yn, yn ddeall ac adnabod llawn. A os gyda ni mon pum torth a dau bysgodyn, a dewch â hwy yma i mi. Ynde? Dewch â beth sydd gennych chi i mi. A mae yna wers i ni fanno does yn yr cyfnod clo yma pan mae yna dylodi um, o bob math o'n plith, yn ein plith ac o'n cwmpas a'r teimladau o anheilyngdod, teimladau o fethiant, anobaith, sydd allwn ni goresgyn yr anawsterau. Dewch â hwy i mi. A wyddwn ni, ynde, yr... Os biwch cyn lleied o eiriau mae Matthew yn cymryd i ddisgrifio'r gwyrth rhyfeddol yma. Gorchymyn i'r tyrfa oedd eistedd ar lawr, cymerodd y pum torth yr aib ysgodyn, chan edrych i'r nef a'i bendithio, torodd y torthau a rhoedd i'w disgyblion, a'r disgyblion i'r tyrfa oedd. Na fo, un adnod. Bwytasant oll a chael digon. Mae'r wyrth wedi digwydd. A mae yna ddeuddeg besgediad ar ôl. Sylwch felly ar y tosturi sydd gan Iesu yma. Ac o'r tosturi hwnnw mae o'n iachau eto yn dangos pwy ydi o, ond mae rhoi arwydd penodol iddyn nhw. A mi fydda'r disgyblion a rhai oedd â chlustiau i wrando a llygaid i weld, fel gobeithio fi o'n ni yn, yn gweddio mewn ffydd gyne, mi fydden nhw wedi gweld bod yna adlais yma o Moses yn ddyranialwch ynde, a'r mana gwirthiol hwnnw yn bwydo y, y dyrfa bob dydd a phob nos. A mi roedd Moses wedi proffwydo fod na un tebyg iddo fynta i ddod. Felly fe ddyle bod yna glychau yn canu, fe ddyle bod yna fireworks yn mynd off yn neu'r y bylb yna i'w chi penne nhw. A, hwn ydy'r un oedd Moses yn sôn amdano fo. Tybed, tybed. Ac oedden nhw wedi symud heibio tybed, tybed. Ydy ni wedi symud heibio tybed. Dwi'n dall rhyw chydig am y theori o ddysgu ac addysg. A fel hyn, dwi wedi dall i bod yna sawl haen i y ffyrdd o ddysgu pobl. Da ni'n medru dysgu trwy ddweud, fel y dwi'n ceisio gwneud yma, heddiw yma. Mae yna ddysgu hefyd trwy ddangos. A mae yna ddysgu drwy wneud. A fe welwn ni hynny yn weinidogaeth Iesu. Mae o'n eistedd nhw lawr, bregeth ar y mynydd. Mae o'n dangos iddyn nhw fel da ni'n gweld yn y gwirthiau yma. Ond yna hefyd, mae o'n peri bod y disgyblion yn gwneud. Mae o'n ei cynnwys nhw yn yr wyrth yma. Mae claf o parlus Iesu nath y cyfan yma, mae'r disgyblion yn rhan o'r wyrth. a fe welwn ni sy'n anfon i ddisgyblion allan uh, yn hefyd yn dydan, a maen nhw'n yn gweld dros dyn nhw'i hunain uh, ac yn gwneud dros dyn nhw'i hunain. Mae'n ei cynnwys nhw yn y wyrth, yn yr arwydd yma o bwy ydy o yn rhyfeddol ac mae'n dwysáu ei profiad Mae'r dyrfa yn gweld ac yn profi ac yn blasu y bwyd cyn cael ei gyrru adre, ond mae'r disgyblion fwy byth yn de yn gweld y bara ac yn ei rannu ei hunain a'r pysgod wrth gwrs hefyd. Tybed di'r misoedd, misoedd diwetha yma yn debyg i ni. Wedi'ch dwyn chi i'r pen, ynde. Does gennym ni mond pum torth a dau bysgodyn, meddai disgyblion, a mae'r er, efengyl eraill yn sôn am, am gyflog blwyddyn bron i dalu, a fydda hynny yn ddigon i brynu bara iddyn nhw. A da ni wedi dod i ben Mi dwi'n gwybod fy hun, ar sawl adeg dwi 'di cyffesu nad yw'r modd genna i i osod bara ger bron y dyrfa. Cymaint ynde o bobl y fedra ni mo'i cyrraedd, a hefyd y ffaith fy mod i'n teimlo'n llesg ar adegau. Rhaid cyffesu fy mod i'n annigonol i'r dasg, ond i fod ef yn fwy na digon i'w chyflawni. Dewch â hwy yma i mi, yn adnod 18. A dyna sydd yn rhaid i mi ei wneud, a dyna dwi'n eich annog hithau ei wneud, i ddod â'r hyn sydd gynnwch chi i'r Iesu, iddo fyntau ei fendithio a'i rannu. Dyma'r rheswm felly tu ôl i'r adnod testun heddiw o Job. Gwn dy fod yn gallu gwneud pob peth, ac nad oes dim yn amhosibl i ti. I ni symud ymlaen o wybod am a chlywed i ni gyffesu. Gwn dy fod yn gallu gwneud pob peth. Ac yn oes dim yn amhosibl i ti. Mae'n adlais o hynny ddoes yng ngeiriau Martha pan fo Iesu'n ni holi hi am godi uh, Lazarus gwn y gall uh, fydd yna godi yn yr atgyfodiad ola ynde? A, a, mae hi'n proffesu ei ffydd ynddo fe. Awn ni ddim i olrhain holl brofiad a chwestiynu Job, ond diwedd y stori yw iddo gael ei ddwyn i'r man o gyffesu drosto'i hun y gwirionedd rhyfeddol yma am Dduw. A wyddoch chi, mae yna rhywbeth yn yr weithred o gyffesu, o ddatgan ac o ddweud, mi roedden ni fel Methodistiaid yn dda iawn efo hyn, seiat profiad, ynde, bod ni yn rhannu ac yn deud wrth ein gilydd am yr hyn ydy ni wedi brofi o ras ac o um, daioni Dyw. Mae'r un yn wir i ni heddiw. Mae'n profiad o ffydd a datguddiad y bwy yw Iesu, am fod yn wahanol i bob un ohono ni, da ni wedi bod ar siwrne gwahanol yn tydan, Ond dyma'r hyn sy'n hanfod ym mhrofiad ffydd, ei bod yn dod i'r man lle cyffeswn pwy yw'r Iesu hwn, a phwy ydyw i ni yn bersonol. Dewch â hwy yma i mi. Gwn dy fod yn gallu gwneud popeth ac nad oes dim yn amhosibl i ti. Dewch i ni weddio, dewch i ni ddod a'n bara a'n pysgod ninau ger ei fron. Arglwydd, mae cyfnod yma wedi'n dwy'n ni i'r pen mewn sawl ffordd gwahanol. A dyn ni'n gwybod arglwydd am rai yn ein plith sydd wedi profi anawsterau a chyfnodau arglwydd o bwyso ac o gyfyngder. ac ydyn ni'n meddwl amdanyn nhw arglwydd ac yn teimlo na fedra ni ddim gosod dim o'i blaen, allan ni ddim newid y sefyllfa. Ond mae gynnon ni yr ychydig sydd gynnon ni. Ac ydyn ni'n dod â hwnnw gerdd y fron ac yn gofyn i ti ei fendithio a'i rannu. Gwrth ein cynnwys ni yn dy ragluniaeth, yn dy ddarpariaeth ar gyfer yr adeg rhyfedd yma. Rydyn ni'n gweddio byddi di'n agor ein llygaid a'n calon i weled yr Iesu ac i ni dadnabod. Agor ein clustiarglwydd i glywed dy lais yn galw ar ein henw. a dyro ffydd i ni fel job i gyffesu pwy wyt ti. Gwn dy fod yn gallu gwneud popeth ac nad oes dim yn amhosibl i ti. Clyw ein gweddi ni, a derbyn yr ychydig allwn ni ei roi a'i gyfrannu. Bendithia fo a'i amlhau. Maddau ni arglwydd bob llesgedd a phob bai, a phob tynnu nôl a baglu. A gwna ni'n unffurf ar arglwydd Iesu Grist, er mwyn ei enw, gan ddiolch iddo'n dysgu ni i weddio a'n gilydd. Ein tad, yr hwn oed sy'n y nefoedd, sancteiddi er denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddewn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.